Haia, Fiona Morgan dyn enw fi, dw i yn 50 oed. Dw i 'di prodi efo Huw, Huw Morgan. Dw i yn fam i bump o blant, mae gen i ddwy ferch a mae genna fi tri llys blentyn. Dw i'n nain i ddwy o genod bach. Mae genna fi deulu eang o'n ngwmpas i. Dw i'n ofnadwy o lwcus bod genna fi'r support, enwedig Huw y gŵr. Yym. Gweithio fel nyrs yn Ysbyty Gwynedd, yn gweithio yn y Chronic Pain Team fel Specialist Nurse, dwi 'di bod yno ers dros 28 mlynedd. Diddordeb mawr mewn rhedeg, a dyna ydi am- fy amser i gyd fel rheol. Dwi yn rhedeg marathons ac ultramarathons, a wedi bod yn lwcus ofnadwy i ca'l trafeilio'r byd yn yn neud hyn. Erbyn hyn dwi 'wan hefyd yn volunteer medic ar rhai o'r ultra marathons sydd yn rhedeg yn lleol. Fel rhan o'r ultra marathon medic job mewn ffor yym dwi a'n ffrind agos wedi bod yn creu fideos bach neu podcasts i'r merchaid yn fwy na'm byd arall sydd yn rhedeg y rasys 'ma ar ôl i mi ddod yn yym ambassador merchaid. Fe oedd Esyllt yn gwneud fideo ynglŷn â tshecio'r bronnau ac o'n i'n gwneud fideos am bethau gwahanol i wneud hefo fe i gario ar yr ultramarathon. Dylia fi wybod yn well fel nyrs sut a pa bryd i wneud yr checks i wneud efo'r bronnau ond doedd hyn ddim yn rhywbeth o'n i yn wneud yn rheolaidd. Felly un diwrnod ar ôl gweld ei fideo hi nes i checio y brona mynd hefo'i instructions hi ar y fideo a yn anffodus mi nes i ffeindio lwmp fy hun. Oedd hyn jyst cyn i fi fynd i Tokyo fel o'n i'n barod i redag marathon yn fanno a pam nes i adra o' na lythyr wedi cyrradd yn cynnig appointment yn y Rapid Access Clinic. Es i i fanno, yn anffodus mi nathon nhw ffeindio bod yr lwmp o'n i wedi deimlo yn yn ganser yym a mi nath plan ga'l ei neud. Ychydig o wsnosa wedyn nathon ni hefyd ffeindio bod yr yy canser wedi mynd i'r lymff gland felly y plan oedd yy surgery wedyn chemotherapi a wedyn radiotherapi. Yy erbyn hyn dwi yn ganol y triniaeth Dwi wedi cael dau seicl o'r chemotherapi, yn barod i gael y trydydd mewn jyst drost wsos. A bob dim yn mynd yn iawn so hyd yn hyn. Yym, yn anffodus dwi wedi gorfod canslo lot o betha fyswn i'n arfar neud yy Mae lot fawr o'r rasys ydw i yn cymeryd rhan yn wedi cael ei ganslo. Yym, ond dwi wedi penderfynu bo fi angen ffocws er mwyn gael yn hŷn trwy'r triniaeth yma, a'r ffocws hwnnw ydy transferio bob dim o blwyddyn yma i blwyddyn nesa, ac edrych ymlaen i gael neud hynny. Mae'r cemotherapi Yy, wedi mynd yng ngwallt i, ond j- fel o'n i yn gwybod bod y gwallt yn barod i ddisgyn, mi nes i benderfynu sheifio fo off, ond erbyn ŵan ma' gynna fi ddipyn o o'r patches, ond tydi o ddim yn broblam am y rheswm bo' ni'n gwybod bo' hwnnw'n mynd i ddod yn ôl ar ôl i hyn i gyd orffan. Felly, dwi'n meddwl y peth mwya i fi ydi bo' fi'n dysgu sud i gymeryd yr help pan ma'n ga'l ei gynnig, yym bod mae'n bwysig ofnadwy siarad am teimlada, yym a cael rhwbath i edrych ymlaen at. Mi ddaw hwn i ddiwedd a edrych ymlaen am y diwrnod hwnnw.